Helo, dyma um, fideo ar sut i wneud fideo ar Canva. So fel ydych chi'n gweld, dwi'n mynd i canva.com a dilogio fewn, a dwi'n defnyddio fersiwn am ddim, felly mae hwn yn bosib i unrhyw un. A fel ydych chi'n gweld, mae fideo yn un o'r options yn fan hyn. fel templed. So dyma ydy'r maint byddwch chi'n defnyddio ar gyfer YouTube ac ati. Um, so wneud sticio efo hwn. A dyma ydy'r well, er templedi sydd ar gael gan Canva. Os newch chi hofran arno nhw, mae'n deud os ydy am ddim, so mae'n deud free, a mae hein ar gael y Canva Pro. So dwi'n mynd i ddewis un sydd am ddim. O'n i'n hwn. Felly, mae hwn, yr unig elfen symudol sydd yna fe, ydy'r swigl yna. Os a'i nôl a dewis templed arall fel hwn, mae hwn efo elfen sydd efo lot fwy o symudedd yno fo, a fel dych chi'n gweld ma' hwn yn cynnwys fideo yn o'n barod. Os dwi isio wneud y fideo yna'n fyrrach neu newid o, dwi'n clicio arno fo a allai trimio fo fan hyn. Os dwi isio wneud o'n hirach a cynnwys yr holl beth, felly mae hwnna yn rwan yn 16 eiliad o hyd. Ni allai hefyd ychwanegu tudalennau fanna, neu wneud copi o hwn, so duplicate yn fanna. sy'n copïo pob peth sydd ar y llun. I greu tudalen newydd gwag, dwi'n pwyso Add Page yn y gwylod neu ar y gornel top yn fan'na. Dwi hefyd yn gallu ychwanegu logo i'r fideo. Sut dwi'n gwneud hynna? Dwi'n mynd i Uploads, a i uwchlwytho logo newydd, dwi'n clicio Upload Video, uh, Media, sori, a wedyn allu ychwanegu yn fan hyn, beth sy'n bwysig efo fideos ydy bod yr logo yn aros yn yr un man pan ydych chi'n mynd o glip i glip. So, er mwyn sicrhau hynny, be dwi'n neud ydy just duplicatio yr peth a wedyn mae'r logo yn yr union un man wedyn yn fan'na. Rwan mae'n bosib y wydwch llwytho logos eich hunan hefyd. Er mwyn wneud hynna, dwi yn yr upload section fan hyn, a dwi'n mynd i fideos. Rwan dyma lot o'r fideos mamiaeth ges i, diolch yn fawr i chi. A beth lle wneud ydy jyst tynnu un o'r rhain a gollwng o.
Hola, mi siamo Elina, vivo en Bangor, i Espaniola.
Ffitio fo i'r sgrin. Felly symud o hwnna. Ac eto alla i Nol es mi lingua materna. Sut bynnag dwi isio. Alla chi sgwennu beth bynnag ydych chi isio ar y sgrifen, symud nhw, dileu nhw, um, a wedyn pan mae'n dod at lawr lwytho, cyn lawr lwytho hyd nod, swn i'n chwarae yr holl beth gweld bod 'na fel, mae'n dangos i chi o hyd yr holl beth, so 38 eiliad sy'n cynnwys y tri sleid yna um, oedd gen i. Hwn oedd heb yr logo, wedyn neidio ymlaen, a dyn ni mae'r logo yn y gornel fanna. Jyst clic follow wedyn. Hola!
Me llamo Elina, vivo en Bangor y español es mi lengua materna. Nathoch chi weld yn y transition ma' 'na symud? Hola!
Me llamo Elina, vivo. Efo'r petha sydd ar ben yr y fideo. A sut ma' cael hynna ydi hwn yn fan hyn, rise. Gael gwared hwnna. Mae'n bosib cael effaith gwahanol ar yr yr yr y switsh rhwng yr clips so fel dych chi'n gweld yn hofran dros dyn nhw'n bo bosib i chi weld y math o beth a dyma y rhai sydd am ddim y rhai sydd fanna a wedyn y rhai sydd efo coron ydy rhai sydd yn rhai sydd ddim am ddim felly A'r rise fan hyn sydd wedi cael ei ddefnyddio ar yr... neu rise yna, sori. Rise yna sydd wedi cael ei ddefnyddio ar yr clip yma. Wna i gadw hwnna fel ar rise. Um, a dwi'n credu dyna ni. Cofiwch adael fi wybod os da chi eisiau unrhyw um, fideos Yym, ar unrhyw beth, mae'r botwm law- lawrlwytho ar y top fan hyn, allwch chi lawrlwytho fo fel fideo MP4, sy'n addas ar gyfer yym sy'n ar- addas ar gyfer YouTube, a wedyn be mae hynna'n galluogi chi wneud hefyd ydi lawrlwytho fo fel llun, so allwch chi gael fersiwn static sydd yn cyd-fynd wedyn efo'r brand a llechi lladd dau dderyn mewn un tro fel yna um, a gwahanol ffurfiau hefyd. So, handi iawn um, ar gyfer unrhyw brosiect.